Anak tebuah Ramau Sana nyadi diatu pangai ba tusun ti kedua puluh semilan. Cherita tu dilengka ke ba senentang siku bala sida Sigau serumah tu lebuh orang ke bebunuh laban bala Ramaung ke ka ngambi bini ragai suba iya tu nadai dia nama Kaban kitai tu aki kitai tu menya ba nama meramat nyalai iya enda ngelala kilat enggau tegong tu. Nyadi ba tusun nya kemari kitai ningaka sida bangkam tu udah betetak ke tunjuk bala sida lanting udah kena ngelai penyalah sida iya ke datai pia kayau anak ari menua sida iya ba Sungai Berangan sepiak nyin menua Manang Kesindap. Semua sida nya tadi semilan iku sida iya udah dikelai orang magang tunjuk indu tetak tunjuk anak tetak udah nya sida perlu tebetabun pulai tinggal siku agi bala sida iya tudah bangkang. Bangkang tu nyau enda dapat mindah laban pah iya udah kena tumbuk sangkuh iya bejalai nyau ngirit diri. Nyadi tudah Teguang Tusino endar meda iya bangat udu merinsa ba kinya. Nya alai lebuh ke pagi nya tadi orang ke betetak ke tunjuk tudah tuai iya ke penudi bendar. Iya mansang ke iya dia-dia nya ukai semina minta tetak tunjuk tang minta bunuh serai sekali. Ninga jaku iya nyengau saban sabat minta tembu minta bunuh segai sekali. Idup ke nadai ba ga guna merinsa diau pia ku iya kada ku tu ulih retai di menua ku din. Dia deh tudah bangka menyuh sinu ati. Enda agi anggai munuh da pelaba ke tang iya nya tadi engka nyuh berunding mega iya ka ti tak ku empu baka nya. Pia ku berunding bangkang tu jangka aku moi. Tentu ga ku asai ati bundan nya pia ku iya. Nyalai iya nya enda lalu mantap tunjuk bundan nya tadi meda iya takak kakang dian iya meramat tu laban meramat tu ke manchal duai iya tu siku ari sida sigal serumah ke berani mega iya umba ke manchal tadi. Kena teka ati iya nya meda tudah bengkang tulu enda senda iya ke nemuka pengawa utai dia lalu iya alu mekecek ari tisi alu ngerampas nyabur iya ke dipegai Bunan nya tadi. Enda iya ka nemu ke tudah. Tanya tadi meramat tu ada iya ka nemu ka tudah bulan iya ke sigi udah balat endar merinsa nya tadi. Meda iya tu baru ka ngayun ka duku nya baru ka baka ka ngelempan bulan tadi dia dia tegung alum kecit ari tisi lalu nagang iya anang iya anang enda tau ku siko nya. Nya iya ke pedis ati tadi dia tagang tegung tu meri ke satu meda tegung nya agi nengiyat endar. Baka manuk kitai baru lanjau dua berangkat diri bujang. Nya dia anak puas ati. Kesatu iya nya tadi enda kala meda tegong sebelah kilat. Dia dia aru tegong nyeka dijamah iya. Nya baru ragai Long Kecit madah ke iya sapa tegong sebelah kilat nya tadi. Agi iya enda puas ati. Enda puas ati iya luka ngelaban tegong nya tadi. Meda iya bendar amat ka ngelaban tegong tadi dia bini iya. Talung kecit ari tisi lalu nangkap iya madah anang anang sanu anang ukai utai enda laban deh wat nya pedis deh ila pia ko bini iya tang meh meramat tu tadi enda ara enda ara sekali iya ke jaku ri dia madah ke tekong nya ukai ukai ti laban pia ko orang ko iya mesa nya kira ke lagi jaku ke ti dia ketinga enda mas meh nya agak pia ko ti iya. Nama agi iya ngintai lu besatuk enggau Tegong dia orang bukai ngagai munyi magang orang nyu surut. Tegong perlu mansangka iya. Ngasuh iya nya tadi ti baka kitai nya. Temuk meh bunuh meh batu tu ni ka ni ni ku chara dimunuh aku pia ku Tegong nyua ke alu bukai tangki duku iya. Ari nya tadi dia teng lengkapka minggu nya kemari ni. Udah nya tadi. meramat tu meda mata teguang ke dia ukai iya aja meda kenu mata iya china china baka bara api mua iya sukat mirah nyu baka tegeran kenu kuran sukat dicherum nyu baka arang. Tak nadai jalai iya engkai nya baru ka laban siku nya iya perlu duduk lalu rebak ku cherita nya. Rebak iya nya tadi tegong tulung aja ke iya. Nya meh bini iya lalu engkechet baru ari tisi ngagai laki iya meramat nya tadi. Nyi nyua ke buah aku enda ngasuh deh medis iya anang laban iya. Kami udah meda empa iya tang nuan enda nemu enda ninga ke jaku. Pia aku berenai weh. Bini meramat nya tadi. Berenai alu narit jari meramat ke tisi. Nya baru meramat lalu nitih ke bini iya. Udah nya baru tegong alu ngambi nyabur ke tebelengka ari jari meramat nya tadi sereta lalu. nyuak ke nya ngagai sikau. Nya baru iya bejako, Aku ukai nama enda ngasoh kita nemu kaya bunan nya. Laban iya udah nadai daya agi deh. Gelaban kita pan nadai maya guna. Orang dang udah kelalu pedis. Pedis agi ngalam linsa ari kemunoh iya nya. Pia ku Tegong bejako. Nya meh sida sama enda memunyi tambah mega sida inyu bisi berasai takut ninga nyawa ari maung ke baru udah memunyi nya tadi ari Bukit Batu. Aya bunan enda udah chukup jaku minta kasih iya udah ngaku diri salah lalu minta ampun kitai di menua tu. Nya alai nama kitai? Nama kebuah kitai ngaida ngenatek jari gawa iya deh? Orang ke udah nadai daya bagi nya. Tudah ke udah chukup merinsa, pemedis inya di rumah tat ke iya, ku Tegong ka. Dia iya lalu malik ngagai Bundan. Bundan maya nya enda agi ngeketu semak tunggul tepelian. Ukai enda tadi iya ngelempai ke tubuh iya rekung ngagai empangan tungui tebelian iya deh. Ngenti bengkam iya ke netak iya. Nyadi lebuh meraman iya ke ngelaban tegung tadi engka iya nyau meruruk tau iya lalu lebuh nyu tesanggih ba tungui tebelian iya. Nyadi nuan iya enda tau enda pulai. ngagai menua kita nitih ke bala nuan ke udah mupuk dulu tadi. Orang keritu enda tentu ka meda nuan laban kita udah kelanjur jari mungkal sida iya. Nya alai pesan aku ngagai nuan lalu enggau semua kitai Iban, aku minta kita anang agi ngachau pangan diri baka ke udah. Ti deka ngayau ukai nadai munsuh ke menua bukai deh. Pengering enggau pemerani aja tanya ke kita. Diri sama diri kapa kita mangat belaban. Isa orang mung nuah kitai. Nya alai enti nitih ka pematut iya. Kita patut betulung kita besukung kita besaup kita ngepangan diri dia kitai nya. Bisi ninga rita pangan diri diserang munsuh. Deka chau orang ari ulu ari ili ari menua bukai. Kitai enda tau enda mesah. Datai nguang datai masang kitai. Enda ibuh deh padah ke utai ke bansa nya ke dudi ari ke ila berusa aya. Utai tu engka iya enda tembu ditu engka tau nyadi betaun-taun ke deka datai. Ingatka jaku tu. Kitai Iban. Anang bepechah pangan diri. Anang bebunuh pangan diri. Anang bekayau pangan diri. Anang bepantap, anang belaya pangan diri. Keingat ke, sapa ke ini apai indai kita dulu menya. Hari ini penatai pun penatai kita. Nyengkaum aku, kami ke ari Kanyau nyin. Nya keingat ke kitai. Laban ti kitai enda ngeriang ke diri empu udah. Aya kitai ke ditu apakah ati sigau bah. Kati ku kitai nyunak amar pechah pangan diri meh kitai. Meda kitai belaya orang lalu nabat kediri agi kitai ni tak neka orang udah nya ngelam nerekam kitai munuh kitai. Nya nama penyadi kitai udah nya. Pia ku Tegong wai ngelicha sida iya dia. Agi tau dijako apai agi tau diguna kini munyi jako iya tu asai ba runding ke tanding. Iya aku nyerah ka tu ngagai kita empu meh ti kita nasai ka agi diguna tau dikena kitai ngadu ka pendiau ngemansang ka pendiau kiti iban kiti Dayak nya perunding ka meh enti asai enda tau diguna kati ku enggau aku tu angai mejal orang. Mina aku tu madah ari cerita ke lama ke tu laban kita mayuh ga madah ka aku manah mai cerita ka tu sidi menyadi ngenang cerita orang ke tuai-tuai menya suba masa pengawa pengidup sida iya sigi patut manusi nya baru ngagai orang ke rebak dudi ditu pia ko sekeda kita nya madah ngan aku lebuh ka betemu ngan aku udah aku lebuh aku keluar. Nya kebuah aku nampung jaku tu ari kitak aku Tukai Limpang mih mih enda. Tu agi berengkah ari cherita Tegung tu tadi kena ngasuh sida iya nya munuh tudah Bundang tu tadi. Pia ku nya laban sida Bundang tu udah ngaku diri empu salah ari sepik nya lalu besemaya badu agi ngereja pengawa nya. Enda pia ke tadi? Pia. Nya alai aku. Nya meh bererat mesangka bala kitai Dayak lalu agi ke ti Iban belalauka cherita ke udah nyadi baka tu. Awak sia tauka teladan, tauka lalau tenggau kitai. Nya alai ninga Tegong ngasuh iya nato enda pulai bunan tu tadi. Dia tudah bunan lalu bejaku baru, Kati ka ku tepulai nanga? Aku tu enda dapat bejalai, ujung-ajung aku mati ke beruran enda bakai sebelah kampung Jerung enda nemu tunga jalai titih ke aku. Kada aku dapat mindah misah pia aku tudah bulan. Pasal nya anang nuan tusah iya lagi kitai sama pulai pia aku tegung weh. Ninga iya madah diri deka pulai mega dia dijampung Sigau. Singa enggau berdai bini ragai lalu mansang ke mua agi iya. Apu iga ke bangan ngenyah empat nya pulai dusok, ku tudah Sigau. Baka tu tu aki, ku Tegong nyaut iya. Ku nuai menyadi tu enda ulih nyengala. tau diau lama begulai enggau pita ditu laban napai kenuai iya nyau ngangau ukai pita enda ninga tadi nya ika munyi ari bukit batu nya ka ngambi ka meda iya pulai. Nya alai awak ka kita mayuh nemu kenuai tu deka mulai diri ka kenyau laban sida indai enggau aki iya ka da menua din pengenyau irau mega. meda ke nuai lalu bedau pulai. Kita ke de menua tu anang tusah ati ingat ke jaku ke udah disebut aku tadi anang sekali kali belaya ngelaban diri sama diri. Ti bisi penusah kita patut besauk patut bepadah bekangau. pangan diri. Kenu iya menyadi enti kita nemu dita ti kita madah lalu ti kenuai ulih giga kita. Sigi tetap tetap datai ke menua iya ni rau kita. Pia ku Tegong bejaku. Ninga jaku iya munyi nya wai dia disemua sida ke dia lebih agi sida ke sama Serambau. Sida ke dara-dara pan nyau berupai depeda sinu sereta tusah ati. Enda keman senoi mupuk duchok, ku Tudan Singan. Mupuk metu agi ni, pia ku saut Tegung. Maya nya aku jerita tak puang rumah siga weh siku nadai mensia derumah din agi. Laban nya udah ngandak ngagai tengah laman nya memagang sida nya penuh orang ba tengah laman dia tadi hari maya nya kira iya baru tenang niki mata panas dinga sida meletup baru ga nyawa ri maong memunyi dinga nya semak agi amat nyu beringang asai tanah nya apai ke nuai udah semak endar. Nya alai kenuai menyadi nyangka deka mupuk sebarang maya meh tu. Nyadi kita ne agi ti bisi meda utai mayuh macham anang takut laban iya anak anu kita, pia ku Tegong. Ba kati ku aku tudan nya? Peti aku udah tinggal ku seduai, ku tudan Bunan nya. Dia Tegong lu malik ngagai iya sereta lu mansang ngagai iya. Datai ba bunan dia tebuah lu megai betis ia ke patah sereta lalu nyembur ia ngena liur ia. Nya, uji bediri diri tu aya, ku Teguh. Ke ti ku aku tu ka bediri enti ben sentu, ku Bundan. Iya nama iya aku bediri meh aku ngasuh dia bediri, ku Teguh ka. Dia Bundan pa lu nginjing kediri bepegai ba tunga tebelian nya tadi. Sapai eta nadai bisi mangal-mangal, nadai bisi nekul ngagai mit, eta gerai asai, asai ke nadai utai nya nya. Iya perlu mayung ba pengaga ati. Dia bundang dulu merap tegong. Ti baka tu amat antu madi tu anak-anak. Ukai utai da laban kami mensia idup tu. Kami maya nuan ke belelang tauka pegi dudi hari. Nyema tu enti iya ku aku. Engka bisi mansa menua kami enda enda nanya ke aku nyangka icha ke aku tu agi dua penak, ku iya. Bundan lalu nabi tebung sereta lalu nyium jari iya. Nyalai aya laban. Nuan udah gerai. Udah pulai. Nitih ke bala nuan pendulu tadi mih. Sida nya diatu benung beranti ba Pulau Temawai Achok. Kena aku ulih nitih ke sida da nek? Pia aku tudah Kundan. Nama kebuah nanda ulih iya? Nama nuan ke nya udah gerai? Nya tau bediri, tau bejalai. Tu, nuan mansa ari pulau ke mayau agi nyampung nya, iya lalu ngelayang nuju Bukit Nyin. Nyin bejalai kita nurun suba ngagai pulau Temawai tu. Pia ku Teguh madah ke Bunan. Abu! Jauh pendapat menya enda enda ke ulih bejalai. Nyauh nya. Ku saut Bundang nya. Da peda nuan baka ke jauh menya iya. Tang ne semak jaku. Tei rengam di kentut daritu. Agi meh bau retai din. Pia ku Teguang nganu iya. Mupuk menua alai datai nuan ba peniki nyin agi. Nuan dikit dulu lalu nganti bala nuan. Ba ngetu alai penurun ari atas nya, pia ko Tegong bejako ngajar iya. Bunan te baka ka deka lemu lemau bejalai nitih ka sida lanting tadi. Mupa malai ti nuan enda angkat diatu nya nuan lalu enda ulih mulai kediri ke menua kin ke ti nuan nya jauh tinggal Pia ku Tebong. Ninga jaku Tebong munyi nya tadi dia Jemunan kelalu nama nya ngenjing ka betih sia sereta lalu nyingkang bejalai. Sepi iya tak nadai pemedih-medih sida beti deh nya tadi wai. Iya perlu nguji belanda ni. Tapi nyu tegal pendapat. Asai ke bisi nambah pengering iya. Dia tudah bunda nikal baru. Minta mansih kasih ka kita ditu aku tu. Meri aku duko ngai ke nadai dikena ku menta utai leboh ke bejalai mulai kediri pia ke tudah bunan dinga nya tadi dia ragai pelu belanda niki ke rumah lalu ngambi duko iya empu iya pelu nyua ke duko nya ngagai bunan tu nyebai di ngal Ingat tu deko aku tu anang muai iya nyengka aku deka ngambi pulai baru ila. Pia aku ragai. Au ngalau enda aku muai nya. Keni ngambi ai ila nya. Ngambi aku manti iya ngena doko pengayau aku siti ika agi tinggal rumah din. Pia aku tudah bunan iya pelalu nyambut doko nya lalu udah nya nyungkur ke diri kena ngagai kaki tegong sereta lalu merap betis iya lalu disium iya. Terima kasih baru anak ke pemanah ati nuan. Nuan tu meh tau nyadi ke raja ke ti iban. Ti nyema orang enta baka nuan tu magang. Nadai ke ti iban belaya. Tu mupa ku anak. Ingat ku pesan aku tadi. Ti nyema diri mus da menua kami dian ila. Anak enda ngiga aku. Pia ku tudah tuai. Udah nya baru tudah Bunan kelalu bejalai nuju pulau Kemayau Jampung, seberai rumah sida Sigau ga Teku Tegong nya tadi. Nya ke jalai muntang dah nuju ngagai penurun kalai sida Lanting ninga embuas suba. Peda sida iya Bunan. Anang ke bisi ke jingka bejalai nyu ngasuh iya nyu baka ditikau ke orang. Empa pendegar iya bejalai. Sekali mata nadai da peda, belakang tudah tuai inu tengelam mayas ke dalam babas ke. Nyadi benung sida iya ke agi betegenung dia nguji deka ngemata ke bunan dinga kena utai atas semiu bemunyi terebai ari atas. Peda sida Kilat pelalu perchi manchar tengah hari. Enda kala sida meda utai tau tak bisi kilat manchar tengah hari. Enti hari nadai jai, babi pelalu baus manuk penyu begau bekesebar ari. Ukui lalu nekus ngeleput iku. Mensia kelalu beselalat begiga ke pangan diri. Malik sida ke langit, dia sida ke peda ke utai. Tang terbai wai tang sayar de langit di makin lama makin semak makin lama makin semak peda kelalu ngindang atas rumah sida siga enda de kelala. Nemu ke nya entu. Nemu ke nya jelu. Nemu ke nya kitai mensia. Dipeda orang dia tadi. Aaa nyau kelama-lama utai nya tadi bepusing ngelingi sida dia nya baru iya lalu ngerengkah diri enda jauh ari sida ke begempuru ba tengah laman nya tadi. Peda kenu tak remawa reranau ai pee. Meda nyetak Remaung, orang balu begaul rahi kumai sida Remaung datai baru deka nyerang sida iya. Ga kila tu bejaku, Weh, anang ari kita anang ari iya anang anu laban Remaung nya apai kenuai iya. Iya datai kitu laban iya ngambi kenuai menyadi tu pulai. Iya nya meh ke nulung kitai suba lebuh kitai belaban enggau sida Bujang Berayun. pia aku kira ninga ke munyi nya tadi baru sida lalu mansang baru tang enda ke berani ngansek semak ngagai orang maong bujang rambau nya tadi ku jerita enda nyadi enda takut orang meda bujang rambau nya bansa nya ban tubuh nya bangat besai sereta panjai. Rama Wong kerap maut pia mega bulu pego iya tadi nyau sesuyang. Tegong lalu mansang ngagai siga ago seduai jampung. Aki ke enda nyadi tu pulai aki nya apai nya datai ngambi ke duai pulai. Nyadi kita da menua tu anang irau ati laban munsuh di menua bukai enda berani ngachau kita. Pia mega kita munyi kada padah ka aku ngagai sida iya lanting tadi. Enti iya agi sama Iban kita nya anang bekayau pangan diri laban kitai tu sama getah sama darah sama penatai sama penyangkai. Nya alai ke nuai menyadi tu muput pia ku iya meda nya baru sudah menyadi nya tadi lalu tabi ngurai dia nya meku jerita weh tudah ini seduai an singan enggau ibu seduai an berdai amat ke nyau bekerenyui meh ai mata seduai labuh laban inya sinu ati dia tinggal ke seduai menyadi nya tak pulai ngenyit. Aya seduai ragai pan pia ga bersai sinu mah ditinggal ke seduai menyadi yang tadi. Dinya tadi baru seduai lalu mansang ngagai apai seduai Bujang Lembau. Ragai palu entudi seduai iya. orang bukai nya sama nadai berani nyemak diri ngagai remaung nya tadi. Datai ba remaung nya tadi dia seduai nyadi alu ngepan ba atas belakang iya. Remaung nya perlu ngium kediri udih nya sebedau iya angkat dia iya angkat jari iya lalu napi ragai. Indah enda baka mayau ke nyurungka jari ngagai kitai dua enti kitai ka nabi iya baka nya nya lebuh ke sida ke gegar ke kitai. Ragai alu merap jari par iya Bujang Lembau enggau Sapa Sabat. Nyu kepuas udah nya tadi baru iya ngelengkap jari nya Bujang Lembau perlu malik ngagai semua orang ke bisi dia. Iya alu ngerangapka nyawa iya peda ke koi main mesai ngeli taring iya. Dua iti, siti ari sepiak, siti ari sepiak ari mua, ku jerita engka ke bisi mesai buang kadang. pemesai taring Bujang Embau. Iya ke merangapka nyawa nya tadi laban iya beduan orang dia. Ngerembah sida iya nyelai sebarang sapa ke takut lalu tetabun merari wai nyin sekeda nyungkurka diri ke berumah gin laban laban utai dia ke ba tengah laman nya dia enda jauh ari baru rumah nya. Nyelai. Angkat deh bujang embau nya tadi lalu terbai ke atas ninggal ke rumah sida siga. Nya murang ke meda ari baruh. Nyau terengak merening ke atas ke ngemata sida menyanak ke terbai kini kini kidang melia rumah nya tadi makin lama makin jauh sejauh daripada sida. Udah nya. Ka lalu ayas nadai dipeda sida aja agi. Ya, bisi orang mesej ngagai aku nanya ngirumka jaku ngagai aku sida iya sanu. Kami selalu ninga orang tuai lalu ba cherita nuan nyebut remaung-remaung. Baka ni nama remaung tu ke bendar? Nama teka ku mai orang ra maong minta nuan madah ka ya ku sida ya nyalai aku tu ukai ukai limpang ngetu ditu au netak program pena lama laban kasih aku ninga sida tu tadi lalu kita pemayuh kita diatu ke benung ninga ka aku serita tu ukai ratus ribu kita ditu ku nemu. Abis kita nemu taja kumbai ra maong tu sepuluh persen sepuluh peratus kini semadi enti kita nya kala berandau orang ke tuai-tuai bala asa Lamambang orang ke nemu cherita lama menya engka bisi bisi ira iya madah madah ka baka ni ku ra maong nama tagal kumbai ra maong. Nyadi aku terus terang ku madah ngan kita da. Ba cherita tu amat selalu ke nyebut remaung. Tang remaung ke orang ke tuai, remaung ke aku aku. Sama bela nampung sida iya. Sida la mambang enti nyema sida madah kita beketu remaung beketu remaung pan sida nya pan pelaba aku enda mega kala meda remaung lalu bekeni ku gawa remaung ke bendar. Tang aku madah kita remaung tu nya. Enti iya agi jelu sengapa da, ukai kumai kitai remaung iya. Nama nyau disebut orang remaung iya nya berantu nemu nyadi antu ku tusi tusi orang anggap ati orang remaung tu pansut ari jaku rimau. Rimau ku kitai. Iya nya. Bisi belikau, bisi betengkelang mua iya nya. Baka rimau ka selalu peda kitai nya ba cherita nya weh, rimau sebelah Malaya, sebelah pulau Sumatra. Nya ka rimau. Tang ti kita meda ba cherita ke dikumbai Limau Senaman, cherita ke ala di ga nama nya ditulis ba Limau Senaman nya lalu orang tadi Bisi ngaga gambar jelu Rengawong tu lebuh iya bebunuh ngelaban Keling. Gambar nya dipeda kitai ukai rimau tang meta singa. Laban bulu pegu iya nyu nyemayan deh tubuh nya sigi tubuh singa nya utai dero nya dero orang ke ngaga nya Husaini Suliman asai spek ku orang ke landik nero cherita nya tadi. Nya alai Remawong ditu aku madah enggau kita da. Lebuh aku kelimbang suba, au Suri au minta empun aku ditu aku nemu kita nya mung mun enggai nan usi nya jadi pia ukai ukai pia. Laban cherita tu sigi bekaul enggau utai ke beka tu nyadi sekeda bala kitai nya tadi minta kasih minta padah ke nama utai ke remaung. Lebuh aku bejalai nemuai enggau menua Limbang bejalai ka pengawa aku dalam taun lapan belas lapan puluh suba. It semilan belas lapan puluh ukai lapan belas raya ngini au semilan belas lapan puluh aku bisi travelling ngagai menua orang di kerangan mak di kerangan mak ke di ngeruyo entara dua iti nya laban dua iti nya sama bela nama nya enda jauh pangan diri au minta ampun au enti enda ba kerangan mak di meruyo endor aku bisi tetemuka siku orang tuai ke di interview aku suba agi bedau jaku randau aku meda nya dalam tip tang diatu nya lapan puluh diatu nya berapa berapa puluh taun tu dah nadai temu agi nyadi orang tuai tu iya madah kediri nya tadi tak nyengena nyerupa iya nya meda ra maung tu. Iya tu ku iya nya ngena perau undur ari ulu Sungai Limbang nya ka pulai ngagai rumah sida iya. Enda mah bukai empai datai di rumah dinga ninga nyawa babi tu nyeruk munyi ka tangkap utai. Laban dia kena sigi ngiga babi ga damai senapang semua. Kada sangka iya ka tebing ku iya ari maya nya bedau ngentu silau. Belanda iya ka atas ke laban. Dia nganggap iya, babi ke meruyap nya tadi enda jauh ari sekayu pun tapang. Enda jauh ari tebiang Sungai Limbang nya tadi. Nya alai datai iya nya tadi subuk-subuk iya ngagai pun tapang nya tadi. Nya pun kelama iya ke nyubuk nya sekali. Sekali mih iya atat ke nyiyit ke sama besatuk enggau orang mawang tu tadi enda tentu jauh. takah seduai iya. Nyadi apai tuai tu tadi orang ke bukir-ukir, tubuh iya selampur ukir lalu iya enda bebaju maya nya, ku iya madah ngaku. Kali meh lebuh remaung nya meda iya, ada ngerisi angai remaung nya, ku iya. Taput anah meda utai baka nya. Kar ari enggai nyadi udah teparuk pia ku iya senapang ku tak tuju ke pia aja nyuna ngeletuk enggai nyadi. Nyuk puas tu tadi remaung nya. Dia Nguling ngelingas diri iya penyu merani ke diri jako deh ko iya nganu remawa nya deh anang nganu aku aku enda nganu deh tua tu sama bela ngiga pemakai deh bisi ukir aku bisi ukir tua tu ukai orang bukai diri sekaban diri belaya nya alai deh anang nganu aku aku enda nganu deh pia ko iya besampi dia senapang nyu leleka ke iya ko iya neh tu. Interview, Randau apo ngama matem enzia agi dok nemu, aku enda tingat ke nama iya, nemu iya nya agi idop tau kenda iya di menua sida iya dia enta jangka aku maya nya umur iya biak agi ari aku ke peda kita diatu tang aku nya maya nya benung pai maya nya dia dia nya tadi jauh biak ari iya la bisi ke dua puluh taun aku biak ari iya pelaba aku maya nya nyalai enti iya agi idop nyema agi idop nya enti iya bisi ninga tu nya aku arap ka Iya ti ngat jeku randau ke ndai nyesuba enggau sida serumah. Jalai nya meh orang ke udah nyengena nyerupa besatuk enggau remaung babi ke memunyi nya tadi sigi deh tangkap remaung. Udah iya ke bejaku nya tadi ku iya nya uhh remaung nya pelalu belubah lubah surut lalu deh nya jalai lesa enda peda iya agi. Babi nya tadi agi bedau ke garing dia udah udah diperkuh ke maong nya tadi nyu nyu mati meh nya alai laban iya ke udah besampi dik anang achau aku aku anang achau dik tuak ke sama beridup jai sekaban belayan sama bukir-ukir nya alai anang anu pangan diri pia ku iya. Nyadi enda iya, babi nya enda ada baik iya laban iya nemu nya tadi endang tangkap ari maung nya. Nya alai enda meh aku anak enda mai babi nya laban nya ulih iya deh. Manah iya enda ngachau aku, pia ku nya. Iya, nya tu cherita ari maung tu. Iya ka orang ka meda endang amat betemu enggau orang maung tu nya ngendai nya rupa. Ya, jalai aku arap kita nembiak tu, kita bukai selalu ninga nyebut remaung-remaung, remaung tu ukai sengapa iya disebut orang remaung lebuh iya nyudah berantu bebali semua enti agi kita rimau diri nya ti nyema iya rimau ka ku ukai remaung nya, nya iya ke tau manuk kitai, tau munuh kitai ka ku nya. Tang enti iya nyau bebali iya nyadi antu nyadi semua, tau nyerupai nyadi remaung nya tadi. Enda iya ngachau kitai ti sigi ka nulung kitai semina iya ngerema aja. Nya alai aku ngelengkaka pasal kenang remaung aku nya tadi lalu harapka kita diatu udah nemu ngemanga mit lalu nya mah kena aku ngujungka jerita pengingat wai bujang lemau kitai tu. Ba tusun ke dua puluh semilan tu lalu ba tusun ke tiga puluh nyin aku nampung iya ke ujung agi lalu meri terima kasih agi kita ingat ke remaung nama utai ke meri remaung au nyalai ke sekali tu mupuk aku au bye bye.